Kanuma ufiifuu qaariyaan saatuu akkuma rabbi beeke jiru madarasaa masgiidaa guuree galaaniin akkam wajji taya allahu akbar san isaatu beeka akka wajji ta'e ar'allee dhiiroo akkas nu godhaa jee abdallaa ambee tokko jira wadaanyi isaa Nama yaamanii fi ka dhiisan waliin qabu. Woma xiqqoo takkatti dachii yaamee waliin gahe. Abdurrahmaan Ibroo aboo nama agarsiitu barbaadadhu jedhe. Waan qabu dura kaa'ee waggaa dadhabe bishaan irra dhugaa jira. Yeroo wayii wadaaja san taanaa illee numa shakkee beekaa. Laakiin Nuraddiin ishee Nuraddiin kabajanii dubartii nama isatti dhufe. Kabajaa jechuun gaala qaluun dirqama.

Walitti dhufiinsi amma dura dabrelleen akka isaan jirre rabbii asirra waliin nu fide galanni isaa haa ga'u alhamdulillah. Ulamaa'onni amma nama gurguddaa kuni amata nuti waliin turre namni kun hundi ijoollee ture. Nawwaqa garii lakkoo darasoota kanaan. Gadaa dheeraa booda yeroo dheertuu booda namoo bakka adda addaa bu'anii uummata ofii fayyada haga tokko irraa namni wajji turre nama hagana jechuu odoo hin ta'in hanga lafti wal dhageessu hanga sagalee wal dhageessu hanga xiqqoo waliin lafti dhihaatu wajjiin yeroo duraa wal agarre har'allee alhamdulillah yeroo lamaanii wal agarre. Duuba ganda kanarratti hoggaa isheen Nuraddiin cirorratti walitti dhufna ja'anii ani dawwalee isheen Nuraddiin gaafataa ture isheen Nuraddiin keessummaa sana akkam goota maaliin si gargaaruu qaba je'ee itti dawwalee ture lakkii gandi keenya yoo isinumti dhuftan an ganda kanas hin agarree beeka haqiiqaa yoo ta'e nuti kararra deemna wanni karaa kana moggatti agarru namni hedduunatti mul'atu manni gandumaa waan agarree beekan haqiiqaa yoo ta'e ammallee agarree beeka namni eessaa dhufellee beeku ganda ammallee gandi namni karaa makiinarra deemu ganda beekuu hin danda'u An eda hunda waan akkana yaadaa bule. Waan keessummaattu na yaachisaa bule malee isin arguu qofaa miti. Rabbiin khayrii ganda kanarra bulchiisee magaalaan ciroo bal'oon sun oduu jiru. Namoonni an beeku bakkitiin keessummaa sana an qubsiisu hedduu jira magaalaa sana keessaa keessa. Bakka kan fedhe illee qubsiisuu danda'a. Laakiin Rabbi fadlii isaatiin Gan wama fedhe wa rabbuka yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaar. Fi rabbumaatu nama fila. Rabbiin irraa keessummaa almutahaabbuun amma gareellee maqaa san itti baafna almutahaabbuun akka taphadhu boote almutahaabbuun itti garee kanallee maqaa itti baafna almutahaabbuun jechuun warra wal jaalate jechuudha rabbiif jecha Garee tana fidee rabbi ganda keessan qubsiisee du'aayin turaadha. Wanni kun guyyumaarraa qofa boru namni kun hundi karaa seenee jira. Nam tokkollee na sin jiru. Laakiin wanni har'a dalagame kun waan hedduu guddaati. Ganda kana namni kami namni gandaa isaa kun namni hundara sana fakkaata. Nama kanaan nama gandaa jee. Egaa darasitti fiigu kun du'aayii fuudhee yoo kuteen dubbiin rakkisa jechuun hin jeeqan. Bakki waa qubatan jiraatu. ee miskiina waan sii galee ganda kana ganda barakaa rabbi haa taasisu ani akka nama tokkotti hedduu isinirraa gammade gandi kun keessummaa simatee eda hoggaan nama bilbilu allahu akbarii dhageetiin san namni ala jira moo eessa jira jedhanii beebeeke boo kana wadaanyi godharra kabiraati jee Wadaajii beekta du'aa oogana malee Allaah akbar hin jiru. Kun har'a haaraa wajee dubbinsaa anuu gammachuun achi dhaga'ee isin har'a keessummaa nurraa simattan. Keessummaan tuni namni namatti dhufa. Namni itti dhufan kuni lafa kan nama dhufu samiidha jedha. Namni namatti dhufu kabaja qaba jechuudha. Gandi Ka ittiin madaalamu hawaasni kabajaa saniin madaalama. Har'a keessummaan isin simattan tun dhuguma rabbitti. Keessummaa yaa rabbi ganda kiyya fidi jedhani malee keessummaa nuu qubsiisaa jedhanii miti yoo dhugaa taate. Namoota namni karatti bahee simatu biyya isaanitti Waa wayyaa jarri kun harargee guddatanii amala biyyi tanaa ni beekan. Namni kun hamtuu akka hin yaadne akka beekaa nama kabajaa namaa dhabuu jecha akkas nama hin goone ni beekan isaan kun waan biyyi tana guddatanii. Simannaan isin har'a ulamaa'ii simattan hedduu waan ajaa'ibaati. Rabbi jazaa isin yaa kafalu. Sheekh Nuuraddiin Gaafa majliisa jirrus kanuma ufiifuu qaariyaan saatuu akkuma rabbi beeke jiru darasaa masgiidaa guuree galaaniin akkam wajji taya allahu akbar san isaatu beeka akka wajji ta'e har'allee dhiiroo akkas nu godhaa jee abdallaa ambee tokko jira wadaanyi isaa Nama yaamanii fi ka dhiisan wal hin qabu. Woma xiqqoo takkatti dachii yaamee wal hin ga'a. Abdurrahmaan Ibroo aboo nama agabsitu barbaadadhu jedhe. Waan qabu dura kaayee waggaa dadhabe bishaan irra dhugaa jira. Yeroo wayii wadaaja san taanaa illee numa shakkee beekaa. Laakiin Nuraddiin Shee Nuraddiin kabajanii dubartii nama isatti dhufe kabajaa jechuun gaala qaluun dirqamaa horiillee qaluun dirqamaa reellee qaluun dirqamaa waan qabaniin fuula bareedaan keessummaa bira dhaabbatuutu fardiidha. Sheekallee gammachiiftanii nutillee nu gammachiiftanii keessummallee isinirraa gammaddee ganda kanaan galatoomaa jechuu barbaada. Nabii sallallahu alayhi wasallam ganda ansaaraa san ni beekan. Khayru duuri ansaari khayru duuru banii fulaan jaan gaaf tokko tartakkaa irra caalan gandaa afooshaan oollaa kan keenya ansaara kanaa warra baluuti ganda baluuti ganda baluuti ganda baluuti janiit wal duraa duuban lakkaawanii tarrisiisan. Jarri tokko dhufanii gandi tokko yaa ergamaa rabbii khuyyira duurul ansaar gandi ansaaraa filatamee lakkaawamee taraa quxuriin kennameefi akkasii bar dubbii jabaati bar taraa quxurii bee namuu tartaan kennameefi gandi keenya boodarra aanee nutumaa booda nu aansitanii jee gandi shoofa waan gandi wal dorgomula namuu waama beeku dorgomaa beeku Lakkooysa keessatti lakkooysi booda nuu kenname maaliif booda nu aansitanii jedhanii dhufanii bara. Maaliif duran aaninii maaltu nurraa hanqatee lakkooysi keenya booda aane jechuudha. Dorgommiin as nasrii keessatti waa hir'ifne Waan isaan diin bira dhaabbanneen nurraa hanqate moo? Maaliif lakkooysi ganda keenyaa booda ta'ee? Nabiin maal jedhanii sallallahu alaihi wasallam alaysa yakfiikum an takuunuu min alkhiyaar taraa quxurii duraa fi boodaa miti ganduma filatame keessa ta'uun isin hin ga'u jedhanii Yoo filatamiinsarraa haftan komattan malee lakkoofsarratti maa komattan jedhanii filatamumtinuu isiniin ga'u jedhanii marabaa jedhanii fudhatan. Har'a gandi kuni khayru duuri ciroo ta'e jechuudha. Seenaa rabbumaan namarra fida. Sababaa Quraanni asitti Quraana deeggartaniif wallee majlisa ilmii deeggartaniif Quraana deeggartaniif magaalaan guddoon odoo jirtu khayru duuri ansaar khayru duuri ciroo ta'e ganti kun shee qooduma bee nuti amma lakkoofsa gandallee kennuun deemnu ammoo gandi filatamaa ta'e ganti kun dalagaa rabbiiti baga rabbi qooda kana isinii kenne dorgommiin ummataa waan akkasii keessatti ture gandi aslumaa ka gandatti ta'u gandi tokko kan itti ruuhii godhatu mana babbareedaa fi viillaa fi fooqiidhaa fi gandi ganda ta'u diiniin jimaa bal'aa ooyiruu babal'oo buna babal'aa horii beeyladaa Baay'een horii lakkaawaa walii wallaalan odoo ta'ee duniyaan tun guutuun silaa kaata beekamti. Abadan gandi ganda haa ta'uu tan ta'u diiniin diiniin ganda taadhaan. Gandi kuni magaalaa kana keessaa irra carraa kana argatuun sababaa diinii diin san diin ittiin milkaawan san jabeessuun dirqama ta'a. Fuula durallee har'allee borullee

Jiruu ummata ufiitiif jiraata. Jiruu Islaamummaaf jiraata. Namni Rabbi biratti kan ittiin madaalamu saniin. Usmaan binu Affaan gaala dhibba sadii gaafa baase jeeshii san irratti maa darra Usmaana maa camila ba'adal yoo jedhaniin. Usmaan har'a booda. Wahuma fedhellee yoo hojjete Usmaan. Keellaa dabre jedhanii diban nabi sallallahu alaihi wasallam. Dabre jedhan Usmaan kalaas. Wanni isa dhaqqabu balaan isa dhaqqabdu hin jirtu jedhan. Dabre Usmaan jedhan. Man hafara bi'ira ruuma falahu aljannaa jedhanii. Usmaantu eela san kaa'e. Eela bishaanii ka Madiinaa jiru jaarsi tokko ka Yahuudaatu gurgurata bishaan isaa uummata Islaamaatti. Bishaan irraa bitatan. Namni eela san bitee ka islaamaa waqfii godhe jannata jaanii nabiin baasan ibsa akkana jiru bahe namni biirii ruumaa kana abalu ati nuu bitii jennee bara namni biirii ruumaa kana bitee islaamaaf taasise jannata seena jala usmaantu bite biiriin sun ilaa har'atti asarri isaa jira ilaa har'atti fooqii usmaantu jira madiinaa keessa tawaqfiin numa jirtu ilaa har'a Fooqii takka ta Usmaan binu Affaan waqfii isaa santu ilaa ammaa jira. Namni diiniif jiraata, diiniin jiraatallee, diiniif jiraatallee. Carraa bareedan kunarra ganda keenyarra wayita dhufu waan fuuldura hamilee nama godhe yoo rabbi fedhee gandi kuni ganda barakaadhaa ta'u nama agarsiisa guyyaa irraa Du'aayiin har'aasii godhamte tuni odoo kaargoo godhanii ka fe'an ta'e biyya wal geessii bee. Odoo waan fe'amuun ka ta'u ta'e silaa biyya wal geessii bee. Kanaafuu insha Allah gandi kuni galatoomaa isinin jechuu barbaada irra deddeebi'ee. Sheekh Nuuraddiin keenyallee Rabbi irraa waltajjii lamaanii talataan namni jilli kun irratti wal ga'e namoota anuu xiqqoo malee fuuloo wal wallaallee kaanee garii bee amma muummee bar xiqqoo adda si beekee bar amma muummee eessa jira isaa beeka bara hoo amma muummee miskiina warra laga dabbasuuti kun sheeduuraddiinii fi ahmad muummee jechuun malaayikaa lama ta'a. Raqiibii atiif jedhee san dhageessee yoo nuraddiin garte ammuummee duubatti arguun oolu hogga karaa deemanillee hogga majlisa qaraanu san jalla maaf rakkas ture abbaa isan asaayi abbaa isallee agarree abbaa ishee ammuummeellee asaayi rakka rakkaan qabu Ati lammuma takka osoo san jirtu muni godaantee san? Eh, tuu jirta? Namni garii isaa fi qabaama ishee. Eh, yeroo lamaan kun yoo tokko garree tokko duubaan dhabamu abadan gaafa majlisan akkas turan. Eh, ammallee walumaan jiranii shee Muhammad Rashiid Isaan qur'aana qaraasise dirdhawa galee haarawa dardara deebi'ee ilmii qara'uu jedhe. Sheekh Umar Rashiid Shaafii Sheekh Umar Rashiid ee dabbasoo san kan isaan qur'aana qaraasise. Namoota hedduu garii wal argaa turrellee namni hedduu wal argin isa ture. Alhamdulillah guyyaan irraa kun guyyaa jabaa inshaallah. Guyyaa hedduu jabaati. Hanga achi hafe kana gandi keenya akka gaarii xumuraa keessummaa biraa geggeessaa as booda sharafatuma ta'anii sharafatuu malee wanti bira hojii beekaa sharafatanii tuma nyaatu ishee takka illee waa'ee biro illee feesu har'a waan takka takkaan lakkaawanii takka takkaan akkana keessaa luluqqisanii chirichaaroo miti haala dubbii chirichaaroo yoo chirichaaroo seentan dubbii isin harkaa hojii beekaa. Gandi kunarra abbaa hanga qiyaamatti inni jaabu torballee didee isheetii jee. Jarri kun hundi nama du'aayii nu godhe. Sheekha mataa jeessa kun. Warri kun warra du'aayii nu godhe sheekha majliisa gaafa jirrus. Nuti aaminuma jenna naaf hin irra deebi. Aaminuma ta'e jenna. Sheekha maali? Sheekha Abbaasii, Sheekha Haajii akka gaarii warri du'aayii nu godhe warra kana. Hoggaa du'aayii qabnus hoggaa Umar tokko ganda Haaji Aliyyii san halkan tokko achi hojii bullee ganama hogga baree ni qoosa namtichi suni sheekh isin eeda wayii nutti hambiftanii jedhe. maal isin goone koo saboo shee Ahmad Haaji asmaa'a tokko tokkoo nuti beeynu Darru yaa naafi jenna jennee hoga nuti jenne duruu ta biroo nutti fidee jedhu. Takkittii nuti weelillee nu harka weelu hambiftanii jedhe isin jedhe. Darru yaa naafi jenna hoga nuti jenne ta biroo fiddan jedhe. Yeroo kun jara du'aayi nu godhutu tokko tokkotti du'aayi barbaadantu bakka takka waliin dhufe. Tokko tokkotti ka barbaadan. Ra'iisni Sheekh Kamaal ka du'aayii akkasii wayii naaf taniise. Du'aayii Sheekh Kamaal duraas kan godhe Sheekh Ummat Abbaas Sheekh Ahmad Haaji ka biroo hin beekne anneen dagadhe. Naafi Sheekh Ummat Usmaan yoo tokko takka jalaa hanne malee warri nurraa fuudhe du'aayii warra kana. Alhamdulillah irraa warra sanii wajjin walitti dhufnee barri kuni bara dheeraadha. toora torbaatamii takka moo torbaatamii lamaatiin maali wanni sun waan kana marasii beekan waan marasii lakka'uu beekamu. Torbaatamii tokko akka amaaraatti. Ijoolleen tun haa isaamtu akkasuma. Inni isaan ijoollee naan jedhan malee hawaa ijoollee mitii jee gaafa sun yoo ta'e. Ammoo ijoolleen turre inni kun qabsa ishee. Isaanuma ijoollee naan jedhan malee akkaafa sun waa ijoollee mitii jee bara. Ni dide dhiyoo ta'e ni dide ishee kan irratti. Namni kun xiqqaan turre qabsa ishee. Eegaa duuba maaliif diduu diduu maaltu fide diduu? Maaliif didde ba'e? Nama gaafa san jirru keessa inni xiqqaa ture haqiiqa. Deegalee yaa. Nuti illee hanga sun dawaa guddina akkasii qabnu ani footoon tiyyata gaafa sanii amma kudha torbaatamii takkaa san ani sumarratti jabaa fi malee waluma dhiyaata namni kun akka jiru walii dhiyaata.

ale alaysa yakfikum an takunu min alkhiyar amma dubbiin tun nu hunda laalchifti khuyyira durul ansaar warri gandi ansaaraa har'a filmaanni gandaa kennameet lakkoofsi ganda keenyaa booda aanee jee bartee akkasii miti lakkoofsi keenya booda aanee jennaan warruma filatame wajji ta'uunuu isin hin ga'u. Har'a namni Sheekh Ahmad Najjaash maaliin dhaabbataa akka jiran biyya laangeessan hanga namni amman dhufee sheekonni majlisaatis fidanii dachiisan amma dachee ilmii taasisan ifaajeen isaan ifaajaa jiran laattu hundi namaa kun wahirra jira. Khiyaaruma ta'uun isin hin ga'u. Khiyaaruma ta'uun khalaqattuu nafi kanuma filatamanii nama hedduu hafe nama hedduu lafatti hafe. Rabbiin amaanaa ummata ofii isinirra kaa'ee taligaa ummataatiin ilaa irratti dhaabbatuun keessa